Wɔrekasa afa Fix the Country reasons nti a na wɔbɛbɔ dɔmpem wɔ ha no. Wɔyɛ demonstration na wɔabɛ dɔmpem wɔ ha. Wɔrekyerɛkyerɛ mu sɛ nneɛma nkɔ yie. Nsɛm no bi na na wɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ sɛ ɛnkɔ yie. Wotu so. Mese Article 71 no, momfa yɛnka ho bi. Ɛnyɛ kasa. Saa Article 71 sɛ ɔyɛ nipa sɛ ɔyɛ aboa o, Ghana ni bi adi sɛ ho. Yɛ nyina yɛdi sɛ Article 71. Ɔse yɛbrɛ ma wie sukuu menya adwuma nyɛ mebrɛ paa hwɛ me wife kɔda hospital ɛmba wokɔ ayɛ sɛ mpa ni hɔ ba ɔma mpanyin yare a na ɔmo ɔfa pii na ɔkɔ na ɔkɔhwɛ no yareɛ nti yɛn nyinaa ateke sɛm de wɔn ano ɔmo mfa yɛn hyɛm bi ana woyɛ ma mpanyin a yɛn hia bible ɔmo mfa ntoa nsoɛ ɛne ɛpɛ sɛ wote yɛ a na ɛyɛ nuanom bi nso a Wɔte ase nsɛm nti a na wɔama ma wɔafi ɔkyekyekyekye ɔba demonstration no na wɔrekyerɛkyerɛ mu no. Nnipa dodoɔ a wɔha deɛ sɛ wɔn ani asɛ ɔka kyerɛ. Nti mɛbisa me nua yi nso sɛ ɛne nti na na wobaa ha sɛ? Masa mpakyɛ mefiri Krachi Ntwumuru ɛwɔ Oti region. Me haw nyinaa ne sɛ yɛ a yɛwɔ hɔ no yɛyɛ akuafoɔ. na yɛde nnoɔma de ba City bɛtɔn. Dambai nsuo no a ɛda hɔ nom no, yɛhia bridge wɔ so. Mpanyinfoɔ wɔn nnwen yɛn ho nti, dedaada da biara nom de ayɛ politics. Wɔn nyɛ bridge no da. Sɛ wotu kwan efi hɔ nom aba ha nom a, wobɛsɔre as 12 am. Na wabɛda nsuo no ano ansa na watumi akrɔse. Woyɛ late kakra wobɛda hɔnom. Nti yɛpɛ se saa nsuo no wɔtumi yɛ bridge wɔ so ma yɛn. Me haw a ɛno nti a menam hanom a ɛnnɛ merehyia mo mmome ɛno nti ano no. Yɛmpɛ cathedral. Cathedral. Me nua bi nso wɔ ha a ɔrekyerɛ n'adwene. Yɛsi adwuma na yɛpɛ yɛmpɛ cathedral. Yɛmpɛ cathedral o yɛmpɛ cathedral. Ongya yei no mu tua na ɔmo ngya korɔ no no dollar no yɛ six point one six point one there is no job in this country they should fix the country and stop telling us to fix ourselves fuck them. Yo, sɛ wo tie yɛ na me nua no bi nso nsɛm a nti a wɔn nɛ fix the country demonstration wɔn de ahyehyɛ ɛso ɛso a nipa pim pim pim pim afifi wɔn fi aba no ɛno ne na ɛkɔ so no ɛyɛ nsɛm dodoɔ na ɛyɛ social issues a wɔn dwen sɛ ɔman no mmabunu na ɛwɔ mu no ni hope. Ɛna wɔn gye sɛ wɔn so wɔn abrɛ, wɔn abrɛ, wɔn abrɛ, wɔn brɛ papaapa. Ɛsɛ sɛ mpanimfoɔ sesa nneɛma ani, ɛnyɛ politics. Ɛyɛ nsɛm a ɔman sɛ wote mu na ɛkɔ yie a, wɔn se wobɛtumi adwene na yɛtumi yɛsiesie ɔman no. Sɛ ɔman a yɛfiri mu a yɛtumi kɔ hospital wɔ kuro bi so deɛ, wɔgye sɛ Ghana so bɛtumi ayɛ bi. Ɛno na ɛne nsɛm a wɔn akurukyɛ gu nkrataa so, placards so a ɛnɛ wɔde wɔde nam ha se. Eti Ɛno ɛno ɛno ne nsɛm a ɛsɛ ɛkɔ so na demonstration no yɛde ɔde akyire paa yɛde ɔde akyire farisco traffic light na sisi a yɛdu a yɛde ɛbrɛ mu ti nsɛm a ɛkɔ ti kɔ brɛ mɛ no ɛyɛ fix the country demonstration ɛna yɛ sisi yɛde kɔ brɛ mu ɛne ɔba deɛ ɛsɛ ɔne nsa kakyɛ wɔn dɔso.

sukuu dan papa na yɛnyɛ ɔman no nyɛ yie na yɛn nyinaa yɛn ani ngye hwɛ ɛkɔm a ɛde nkurɔfoɔ saturday mese me yere ma ɔnkɔ dwam meme nkɔdi dwammara tɔlɛtɔs boɔ mese hei you see nneɛma no bi wɔ hɔ a Aya yɛ constitution ɔpɛni fa adeɛ yi ma me hwɛ 2024 we want to see a new constitution hwɛ ɛyɛ o sɛ constitution ne se wo bɛtumi awia sika na mmom wonti president na wowia sika no wie a me ɛmfa nkɔ court kɔ free how yɛnte aseɛ biom ɛni